A yi kana ti lihi silmiin tiŋa binshaɣu kam bi niŋ izi kamani a ni biɛni ka tɛhiri li amaa miri ka a niŋ wula miri ka a give it up ɛhii ku mali tahima silmiin tiŋa konɛshin nim maa din wuŋ ŋɔ di yaɣaya amaa naɣila a bɔla liɣiri din ni tooi doli di zaɣ yinga niraba pam bɛ silmiin tinsi yuun gbaliŋ ka ka liɣiri di kana ka gbana amaa ka lee bɔrila liɣiri din ni tooi chɛ ka o nyɛ gbana shikuru bihi di bɛ di puuni ka chɛ ti ban kana kom zuɣu nyama marriage bɛnimi ka naan chɛ eh, bini n sayima n sayima maa gba zaa ti ni tɔɣisiri yɛtɔɣa eh, do zuɣu dini niŋ ka di nyɛ ya ŋolo ŋɔ nyɛ a first time ka a na jooni video ŋɔ maa zuŋa ka ti yɛn kahigili ti ni daa chaŋ airport n ti piki ti tizɔ paɣa so from Spain ŋun kana kpɛŋ ŋɔ ka daliri maa nyɛla gbana zuɣu doo n bɔri gbana ka paɣa kana ni o ti tooli paɣa ŋɔ ŋun malila ŋun gbana Ka yɛn ti ka doo ŋɔ tooi dinim maa mi zaa ha, liɣiri ka bɛ mali bɔri liɣiri. Di zuɣu di tom ni kadama a gba zaa ni be ni yiŋ polo maa, ɛhɛɛ, ka a gba zaa bɔhira kaman a silimiin tiŋa so yi yɛn niŋ so amiliya zaŋ zaŋ ti so, wula ka di tooi kuɣisira? Ka di yi niŋ ka n yi ti chana, wula ka n ni tooi yɔ liɣiri ka so ni tooi niŋ amiliya zaŋ zaŋ ti ma? Ɛhɛɛ, di zuɣu ŋolo ŋɔ maa di daliri gbana zuɣu ka yɔŋ ka ti bi gbihi ma oo. Ti ni daa be loori ni chana. di saha nya ka Kamɔn biɛŋ soya ni ee ni yuŋ saha shɛli ti ni ti yiɣisiri chani ɛpɔt ka di nyɛla gbana zuɣu ka ti bi gbihira so ka nyin ku yɛn lihiri binshɛɣu kam zaa ni a ku nyɛla alaha ka alaha nyɛla o so gbana zuɣu ka ti chani ɛpɔt ŋɔ maa ni ti ti kpuɣi so ka o kana ka o mini laa nir ŋɔ ka bi ti niŋ amiliya silmiin tiŋ amiliya din yɛn chɛ ka ŋun doo ŋɔ maa ka o nya gbana ɛhɛn Di yɛn chɛ ka ŋun doo ŋɔ maa o ni be ya ŋɔ silimiintɔŋ ŋɔ, o zuŋɔ ku chanila o yuma anahi ni m-bala maa. Yuma anahi ni ŋɔ maa ka o mi ku tumdi tuma. Shikuru daliri ka o kana, so pumpɔŋɔ ka di bɔri soli. Di zooya pam ka so beni, a ni tooi nya paɣa, a yɛn mali liɣiri ka paɣa maa ka o be Italy bee Spain bee Germany bee UK bee any 28 bee 29 European countries ŋɔ maa. O yɛn nyɛla silimiingi bee gbansabinli ka mali European passport, chɛ ka lala nir maa ŋun mali gbana, silimiin tiŋ gbana, ehe, imaa bɛ duɣi la nimaani bee o ʒinimi yuugi ka yi pa deei gbana. Lala nir ŋɔ maa, o yɛn nyɛla paɣa bee doo, a min o ni tooi niŋ amiliya, nyam, o yɛn nyɛla doo, nyam mini paɣa ni min o ni tooi mali niŋ amiliya, ka o ta yo, yɔa, ka a yo o liɣiri. Lala ka paɣa gba zaa yi beni, a gba zaa ni tooi yo o liɣiri, ka yi niŋ amiliya. Dini ka ti yɛn piki so zuŋɔ maa?

Akwaaba, sɛ, bɔkɔ. To o ni kana ti sheegi ka ti chaŋ eh, nti chɛ ka o yina sambani ni, ka ti yi pa niŋ wula ka ti yi paya n-kuli. Saha shɛli ti mi ni kana ti nyɛ ti niriba ata. Ŋun gbubi baaji ŋɔ, hɛ, ŋuni ka lahi hariga ŋɔ ka ti yɛn niŋ zaŋ zaŋ tam o zuɣu? Ŋun, ŋun mi chani ŋɔ, n-ye liiga ŋɔ. ŋuni n-nyɛ ninvuɣ so ŋun dirayivira o mi gba zaa lala harika ŋɔ maa o mini n zuɣu zaa ha yuun yini ni ka bɛ zaa ha kana. Tɔ! Bɛ ni n-kul nyɛ kambɔnbihi a shɛm ka m mini ba ka ti yɛtɔɣa tabili taba. Di zuɣu a ka a ti lihi hali bɛ niriba ayi ŋɔ bɛn zaa ha malila Kanada mini Amɛrika bɛ visanima bɛ binyɛhiri puuni, amaa bɛ ni m-bi chaŋ. Ɛɛhɛɛ, bikos Amɛrika maa bɛ zaa ha zaɣ yino kam malila five-five years. eh, ŋun bɔŋɔ maa zaɣ piɛlli ŋɔ ŋun guli liiga piɛlli ŋɔ zuɣu ni shihiri so ŋɔ eh, ŋun malila 5 years amaa ka n zuɣu from america ka n bɔŋɔ mi gba zaa eh, ka o mi gba zaa mali 10 years di zuɣu n tiɛha n paɣa ni ku yɛn kana n zuɣu maa n tiɛha ti ban bɛ peji ŋɔ zuɣu ka yi ban nyɛ shikuru bihi la eh, ni yɛri ŋɔ yɛn bolila ti mabi shɛba yuya eh, jacob bee ti tizo paɣa so bɔŋɔ ha haka abdil abdil binshɛɣu ŋɔ shikuru bila daa nyɛ o pɛ ka tira yɛn kpa ti platform maa n zuŋɔ ka yi mini o daa diri fiila niriba pam bɛni ka n zaŋ o namba zaŋ zaŋ too bi too n zuŋɔ maa ŋun yɛ liiga ʒee ŋɔ maa o namba ka n zaŋ zaŋ ti ninvuɣu bɔbigu ŋɔ maa ɛhɛ di zuɣu ti ma bi so bɛ kuwait gba n na mi n zaŋ o namba zaŋ zaŋ too ŋuni n nyɛ Mister Collins n zaŋɔ maa ɛhɛin computer n tɛha niriba pirigili ku bɛni eh, video ŋɔ mali bɛli ku pirigi pam bɛni bɛ bɛ nyɛli ɛhɛin eh, bin baŋ ni kadama ni yi yɛri so ŋuni lan bɔŋɔ kɔɔlis kɔɔlis maa ŋuni n bala di zuɣu n zaŋɔ maa ɛhɛin eh, o kpaŋɔ maŋ pam ka naa ku zaŋ zaŋ ti o ka zamba di zuɣu hali a yi lihi ti ti zuɣu paɣa ŋɔ maa ni kana ɛhɛin eh, bin niriba ashɛm maa bɛ daa kala n sani bɛ ni daa kamina ti gbɛ n sani duu Ɛhee, domi ŋuni n-zo maa, o gba zaa o pun niŋla laa amiliya maa, kula n-zo ŋɔ ŋun ye liiga ʒee ŋɔ, o pun niŋla laa amiliya maa, ka di nyɛla paɣa ŋɔ o gba zaa bi ku cham ka o yi tin shɛli kana, o ni mali European passport maa ka o mini o ka bɛ niŋ, ŋun yo paɣa ŋɔ ka bɛ niŋ amiliya, di mi gba zaa di process maa din kuli nyɛ shɛm nyɛla ni kadama bɛ ni nyɛ shikuru bihi ŋɔ maa ka chani ŋɔ maa bɛ malila shikuru resident. amaa bɛ na ka European resident. Di zuɣu din ku niŋ shɛm nyɛm ni kadama n nyɛ ŋun mali European passport ŋɔ a yɛn kabina ka ŋu a yi kanna a yɛn zaŋla kaman a yɛn niŋla single kaman a bini bachelor certificate din wuhi ni kadama ehe a na bi niŋ a ni ka doo a ni yebo ka ŋun paɣa ŋɔ gba zaa a yi kana na ka ŋun doo ŋɔ gba zaa niŋ ehe bachelor certificate di yi chaŋ a ti apply naagi ŋun paɣa ŋɔ ŋun ni kanna ŋɔ gba o kpɛŋ ŋɔ ni o ti zaŋ kama rɛgisi ya ŋɔ kama wɛ kamina ya ŋɔ ni o ti ʒini so pɔint maa nyɛmi o ku toori yiɣisi kana n kamina ni n ti niŋ amiliya ya ŋɔ ehe di piligimi ka o mini doo ŋɔ maa ka bi dira ka bi raiti tab yurilim gbana yurilim maseji nima kpɛŋ ŋɔ viidiyo ŋɔ nyɛla tin daa li tin daa naagi binshɛɣu kam ka ti daa lan labina back to airport ka o lee yɛn labi so laa yurilim fiila nima ka bi kana ka ti ti ŋmahi ŋmahi picha nima din yɛn chɛ ka di wuhi ni kadama o shiri bɛ picha ni ŋɔ maa ni ŋmahi ŋmahi din yɛn wuhi ni kadama o mini zaɣaya ka zaa so a yi kana ti lihi ŋolo ŋɔ nyɛla n zuŋɔ ni daa naagi Collins maa n-lan bala maa o ni daa naagi dɔzuɣu hali n zuŋɔ o niŋdi niriba process pam ninvuɣ bɔbigu kuli beni ka di nyɛla jɛm polo di kuli kpahimi ni kadama America bee Canada bee binshɛɣu ka ka n zaŋ o maa ŋuni aplayiri li di zuɣu hali ŋuni ni yɛn niŋ a binshɛɣu din zaŋ ti a ehe ka di nyɛla o ku yɛn yɛlimi ka koola eh, ti bɔri bɔm bin yaa ka zana chɛm ti bɔ ŋolo ŋɔ chɛm ti bɔ ŋolo ŋɔ chɛm ti rejisi ŋolo ŋɔ chɛm ti zaŋ ŋolo ŋɔ na laa maa di yi ku yɛn niŋ binshɛɣu ka n ku yɛn chaŋmi ti ʒi o sani bee di nyɛla n bela tuma ni ka o yɛn niŋ so bin zaŋ ti o to foon ŋɔ zuɣu di yi chaŋ ti yooi ŋolo ŋɔ ka o yɛlima zaɣa ka za bɔhimo n niŋ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ŋɔ ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ ti mabi so bɛni o ŋmɛla a bini ŋɔ maa viidiyo ŋɔ wan andasaani di zuɣu n mabia n bɛ n boli a yuli so n bɛ n boli a yuli amaa mi a maŋa bɔha shɛŋa ti ni daa kɔɔ kɔɔlira n bɔhira ka a labisiri eh, a process shɛli la to n zɔŋɔ ŋuni n daa niŋdili maa ka ti bɔhira di zuɣu di viɛli pam ka di nyɛla ka so niŋdi a binshɛɣu bin daa kana ti ni daa yi airport maa kana yɔŋ maa Laa shop ŋɔ maa Neto 24 hours da bi kparita so ti daa na dolimi ni ti kana ti da binshɛŋa din yɛn zaŋ kuli ti sɔŋ neei biɛɣu ka ti zuɣu paɣa maa ka o ni tooi dili ka niŋ wula ka naan n yisi ka di zaŋ zaŋ chaŋ to di zuɣu chɛɣu lan labi maa process maa mi o gba zaa ni kana ŋɔ maa gba laɣiri kamani ti nyɛ yɛri ni bank statement la wumi fo wo Europe n bala maa o yɛn yi Spain kana yiya ŋɔ ni o tu niŋ lahabini maa o gba zaa o needila bank statement eh 5000 euro o da account puuni 5000 euro maa so ŋolo ŋo nyɛla the next day video bin daa kana ka n ŋmaari ba laa video ŋo maa ni n zaŋ zaŋ tiba so n pun seena bini maa din yɛn chɛ ka ŋɔni ŋo maa zaaha nyɛla shɛhira bini di zuɣu bin daa zani the next day maa kama o labbi dali n daa lan bɔŋɔ maa ni tumaani ka ti daa lan kana Din nam maa zaa nyɛla tim dibu. N zɔ ŋɔ malila loori, shikuru bila n-nyɛ o, o duhiri o mi, o malila loori. Ɛhɛm, o na kalaŋsi, tim ka o diri maa bee gbaagi o zaligi ni di o. Ŋun bala maa gba zaa nyɛla shikuru bila. Amaa ŋun ŋɔ ŋuna, ŋun yi pa deei yiŋ o laŋsi, a yi bo, so ŋuli ŋɔ maa zaa ha, di pala niri mini o yidana o. But, ti bɔri mi ni lala video nim ŋɔ maa zaa ha ka di laɣisi deei ti niŋ ka bi niriba ayi maa ban ni sabiri tab message nima Di niŋ ka laa biriŋ maa yi laɣisi bia ti yɛn niŋ amiliya ka di nyɛla, Ɛhee, yi ko bɔhibam ni kadama, A, bɔ n-lee wuhi ni kadama n niri mini o paɣa n-shiri nyɔ bee yi bɔri taba bɛ pichanima, bɛ viidionima, ɛhee, bɛ ni daa tɛɛsiri taba di niŋbu maa zaaha di yɛn laɣinimi bia ti bɔhiri li, di saha di shɛhirinin benimi. Di zuɣu a yɛn nyami ka ŋun paɣa ŋɔ maa mini doo ŋɔ maa, dindin yi niŋ ka di nyɛ yi raitiri la taba masechinima, fiirila tiri taba kaman eh, yurilim yɛtɔɣa amaa ka di nyɛla ŋun doo ŋɔ maa ɛhɛn liɣiri ka di yoo ka di niŋdili di zuɣu hali viidiyo shɛli ni yɛri ŋɔ ti ma bia ku bɛ ti ti platform ŋɔ zuɣu n nyɛ ninvuɣu so ŋun wɔchiri maa laa yɛtɔɣali ŋɔ di piligu laa hali ni di ti naagi ɛhɛn di bi suɣu binshɛshɛli bari bɔ zuɣu n yuusila opportunity ni kadama n post laa viidiyo maa n page zuɣu ka m mali biɛligu o kii baŋ ni kadama di bi niŋ easy kaman a ni ti hali shɛm maa. Binshɛɣu kam nyɛla process ka binshɛɣu kam nyɛla liɣiri. Ayibo zuɣu ti ni daa kana ka n chɛ ka bɛ chaŋ gindi kpɛŋɔ maa ka n ŋmahiri ba, ti daa dirila tim because ti daŋla n zuɣu maa na shop na. Bɛ niriba ayi ŋɔ maa shop ni ka bɛ tumda. Ŋun be dibbil ŋɔ maa la shop ŋɔ maa ni ka o tumda. Ni ti ni kana ni n ti sɔri ti zaŋ zaŋ chaŋ maa o gba zaa shop maa puuni ka o daa. Di zuɣu ti ni yɛn guhir o mi. ka bɛ niŋ wula ka bɛ naagi bɛ binshɛɣu kam zaa n-zom a ni yi naagi ti nya o kpiɔŋ ŋɔ? A nya ayubu ŋuna n-ye tuma maa ni liiga maa? Ɛhɛ! Ɛhɛ! Ni di yɛri so ŋun di ye liiga ʒee dimbala maa, o ni lan kana. Ŋun niŋ o lan bɔŋɔ kpiɔŋ ŋɔ? So kpiɔŋ ŋɔ ka o tumda. So ŋun zaŋ o ŋɔ ŋuna n min o yɛn ku tabila taba. Di zuɣu ti guhiri mi o yi naagi soli maa ŋuna ni tooi diraavi, ŋuna n-gbibi laansinsi n-zaŋ yi zaŋ zaŋ chaŋ. Amaa! ti ni daa yi airport maa kana maa n tuna ti nahi shɛli ti ni daa paai na yuŋ maa n ti lahi zaŋ maa n zuɣu gba doora amaa dindali maa ka o yɛn chaŋ revens ɛhɛn dama ŋunbɔŋɔ maa gom daa gbaari o mi ka o zaŋ loori maa zaŋ zaŋ ti o ni o duhi to ka o chaŋ revens na ɛhɛn n ti zaŋ zaŋ to ɛhɛ paɣa so loori ti suhuri a ŋɔ maa hali ti yɛn ni bo n bala yɛtɔɣa bi yɛ bala ti daa ku ʒimi nimaani la hali ka polinsi ti kana polinsi maa mi ni kana ma o daa ka yɛtɔɣa shɛli bi ku kam na dɔm loori maa daa bi saɣam daa ku kira chɛ bilifu ŋɔ din nyɛ laribawa tiŋa bi daa yɛli ni sokam chɛma amaa ŋunbɔŋɔ nɔya ka laribawa na n-bala ka di ʒiya ni ka dama ni di niŋ ma wula ehe naɣila insurance so ka bi daa ku kana eh, o mi ka lances dɔmi o lances shɛli ti nyɛli ni o kam o Ghana lances maa ka o daa gbuba maa binshɛɣu din kɔvo o daa ku zaŋla Ghana lances maa zaŋ tiba ka bi deegi n yuli ka sabisabi ka boho shikuru din shɛli na wɔn bɛ wɔn bɛ shikuru shɛli maa ka o yɛli ka bi saani saani gbani maa insurance ka ti yi di zuɣu ɛhɛn ka niri mini o paɣa n nyɛ o an yɛ o ɛhɛn ma ŋun yɛri ŋɔ maa ma an yɛ Mr Collins maa yahabu tɔ ŋun bɔn yɛn zaŋ ti zaŋ chaŋ airport maa di zuɣu eh, tim dibu n bala maa ka niri mini o paɣa amaa o di yɔla laɣari Di nyɛla liɣiri ka binshɛɣu kam niŋdi ŋɔ maa di zuɣu ŋunlo ŋɔ zaa din naagi ka daa kana airport ka o ti lee niŋ wula ka o lee labi ɛhɛɛ to ŋunlo ŋɔ maa ŋɔ a maligu pun di zuɣu silimiin tiŋa a ni tooi kana ka mali liɣiri ka liɣiri maa ka a liɣiri maa ni a binshɛɣu kam maa ɛhɛɛ so ni tooi kuli kpɛna silimiin tiŋa palim palim ka mali liɣiri bee ka mali buni yiŋa ɛhɛɛ. Ka daliri chɛ ka o mini so ka di niŋ wula ka yi niŋ amiliya, ka a niŋ wula ka a deegi a gbana. Di zuɣu silimiin tiŋa a nya a ni be yiŋa ka niŋ connection la haadi n ti kpɛna silimiin tiŋ maa. Silimiin tiŋ maa gba a ni tooi lahi kpɛna ka di gba zaa kuli lahi ʒimi naɣila a ni tooi lahi niŋ connection niriba yola liɣiri yaha n lahi zaŋ ti paɣaba ni bɛ niŋ amiliya n lahi zaŋ ti dabba ni bɛ niŋ amiliya. Niriba bela silimiin tiŋa. ka lan yɔri liɣiri n-tiri lɔyanima ni bɛ sɔŋ ba ni lɔya maa faiti zani zaŋ ti o ka o nya gbana. Niriba na lan be la Silimin tiŋa ka fɔɔsira ɛɛn ka di nyɛla o malila pua ɛhɛ ka lan bɛ booni la ni n-saima. N-saima ŋɔ maa paɣa ni tooi ti doo, doo mi gba zaa ni tooi ti paɣa. Chɛɣu n-woligi li dindee niŋ ka di nyɛla paɣa ŋɔ o mini o yidana beni. ka o mali pua ka bɛ bɔri ni bɛ ti ma ni ŋɔ dɔkumɛnti din tooi niŋ ka paɣa ŋɔ maa o ti yɛn dɔɣi ashibiti ni kamani shɛli din chaŋ ti di tim amaa o yi dɔɣi ashibiti ni kamani kana ti saani gbana maa zuɣu ka di wa niŋ mi ni o n-niŋ puu dɔɣi lala bia ŋɔ maa hii Naawuni yi yu ti bɛ bɛ yɛn niŋ ʒim tɛs din ku niŋ kamani n saani li ŋɔ maa ka n yuli be di zuɣu ŋɔ maa bɛ ni yɛn niŋ shɛm nyɛmi kadama bɛ yɛn bɔla soli kaman nyɛ gbana. Bia maa yuli maa di yɛn nyɛla di kɔŋko, amaa pumpɔŋɔ bi taɣi lɔɔ maa. Ɛhɛɛn, di zuɣu paɣa ŋɔ ka di nyɛla ŋun mini o yidana ŋɔ bi ni tɔɣisi n-deei ma liɣiri. Ɛhɛɛn, kamaa ka di yɛn chɛ ka n nyɛ gbana lahi nyɛla ka nyin paɣa ŋɔ gba zaa gba zaa ni tooi mali pua ka do so ŋun gba zaa mali German bee European citizen passport ŋɔ maa. Ka nyin paɣa ŋɔ maa kaman ŋmahinli man paɣa. ka m paɣa ŋɔ maa mali pua ka m bɔri ni o nya o ni na kana maa o nyɛla tourist visa bee visitor visa ka o mali ka n lan chɛ ka o yɔ liɣiri maan yɔ liɣiri ti do so ŋun ni gbubi European passport ŋɔ maa ka o saini ka di wuhiri ni kadama o paɣa n-nyɛ ŋun paɣa ŋun paɣa ŋɔ na mali puu ŋɔ o dana n-nyɛ o maa Naawuni yɛn yuwa ka di ʒiya ni kadama ɛhee naŋgbankpeeni bi kana ka di yɛn niŋ binshɛɣu kam dinzuɣu binshɛɣu kam maa zaa ha di chaŋ ti naagi tim dibu lan bala maa because Yi mim ni kadama ti niŋgban sabila maa mani n-tali zaɣaya ka zaa laɣiri ka o saana ni kadama puli maa o dini n-nyɛ li. So o mini o ku yɛn dileei tim n-chaŋ ti ʒini bɛ yɛn niŋ binshɛɣu kam zaa o mini o n-ku yɛn niŋ li. Di zuɣu mabiligu ehe gɔrim a ni mi li shɛm maa ka lala n-nyɛ li. A ni tooi jɔni ti baai a ni kurɔsi ti viidiyo nim shɛli a ni nya yɛtɔɣa shɛŋa din be di puuni a bɔri ni a jɔni ti WhatsApp a ni tooi jɔni ti WhatsApp for more discussing.